ndagwĩte kwĩrĩte hĩndĩ ĩngĩ ngamwĩra to ndiũra maragia na nyina Eh, hĩndĩ ĩrĩa ũiguaga ndamũtunyĩte ngari ndaririkana ndahiũkĩirwo nĩ tondũ Eh, ona tiwe watwaraga wamuona bypass Twa- ndateng'erete. twacemanio ũguo rĩ Eh, ndũ ona ndahũra matawa rĩ eh, ũrĩa ndona ndo- ndanjũĩ no ngwĩciria ũrĩa aramenyire akĩhitha Ĩĩ. agĩkomerera no ngĩona he kĩmwana kĩratwarithia ngari ĩrĩkũ Ĩyo. nĩ rathiĩ thibindiria ngananie ngĩhiũkĩrwo mũno Ĩĩ. rĩu rĩ ona nĩ hĩndĩ amenya amenyera hau Rĩu amwĩra. no rĩu rĩ Ĩĩ. nĩ arakĩria nge- ngenji Maituguo nĩ arakĩria gĩnji. maitũ nĩ athiĩ arĩ kũngora twĩna wa manyara Ĩĩ. ngamwĩra ndehera nyamũ ya kuohora taĩri eh tũcenjie kũhũrwo nĩ kũhuhũku eh kĩmwana gĩgoka hau gĩgoka ha ha ha Ĩĩ. kuga kĩhingo-inĩ Ĩĩ, Kĩhingo-inĩ. ĩĩ, na gĩkangeithia atĩrĩrĩ Ĩĩ. wanyua na nĩ ngagĩcokia wanyua Ehe. ngagĩciria nĩ mũndũ wa bata mũno nĩ mwanake ũyũ wĩngeithi mũriganĩrwo ũyũ ngeithi cia gĩkũyũ ũtanaraithia guo githĩ tiguo wetĩtwo bunda rĩa wetagwo sasa bunda rĩu rĩ ndaigua kĩera ndama rĩ The, uh, uh, I, I, I have come for this book. Mm. Ah, eh, nimekuja ile kitabu inaitwa I love you. Eh. Ati niyo dagera. Ati ati agera. Ati agera ibuku retagwo I love you. Okay. Aha. Na magĩciria ndĩ mbongorara. Eh. Na kenda marĩ agacokia ndirĩ na rĩu ĩ. Eh.

reke no Yep. no ciana ici no itwararira Ndĩ na ũguo. Nĩci- ndamia no reke no nyite horo uyu wega Mm, ati mwanake akora mwina mwitu waku iceria kuguru Ĩĩ. mm, mwanake ya muiritu ngukite kuhoya ihuku riria ritagwo i love you mm. nake muiritu amucokeria Ndirĩ na ndirĩ na rĩu." riu Mm. no nguheire ibuku riria ritagwo meet me at the gate after Budagos. Budagos. Nĩ wareciria atĩ ndĩnyenja mũno ndiũĩ kĩmonimoni Eh. mathabu twekaga ma Carl Francis Eh. ndikichana rĩ ona TH cia kambiuta cia cia thimũ itiũkĩte Eh. Eh? Aha. Eh, ndaiguire ũru mũno Rĩu tũrĩ Tũrĩ gwetha akarĩtie. Eh, nĩ ngwenda arerio atĩrĩrĩ Eh. ĩyo tiyo njĩra ya kũgera Niĩ ona ndĩrauga gũtheka ndamiano.

koguo ona ũkĩrakaraga atĩ mwana mũirĩtu waku nĩ ararĩrio nĩ anake rĩ ndũkarakare mũno ndirauga arekweke ũru no ndũkakirakare mũno toguo ũguo nĩ ũhiũkĩirwo atĩ ũhĩtũke na mũndũ na taĩ riba kana rĩngĩ ũrege kũ- kũrĩha gĩthomo tondũ ndaniano na ũrĩ mũgĩkũyũ nĩ ngwenda ũririkane thimo ya gĩkũyũ yugaga ithe wa thaka ndarĩ matũ nĩguo ĩ matigĩcemania na kũ kakĩrĩ haha maitho harĩa marahĩtia no gwĩciria ndũigua wa kĩmoni moni ndĩramenya rwa iti wa tene ĩtiguo kabe ũroiga ithe wa thaka ndekaga atĩa ithe wa thaka ndarĩ matũ. Ithe wa Thaka ndarĩ matũ. Ĩni. Nĩ ũkũnjĩra ũguo nĩ kuuga atĩa? Ĩni tondũ Na nawe- iranyitana atĩa na ũrĩa Ndamari areka? One. Ĩĩ. Tondũ nawe ũrĩ mũtumia rĩu nĩũkinyĩte arĩa mwetagwo Nyakĩnyua. Ĩĩ. Mũtumia ũciarĩte mwana mũgima rĩ. Ĩĩ. Ona ũkĩrĩ na atumia a rika rĩaku ndũrĩmeraga thimo ĩyo. Mm. Ithe wa Thaka, Mm. yani ithe wa airĩtu athaka. Gĩkorwo Ĩĩ. nĩ gũkuhĩhio. Thaka nĩ airĩtu athaka. Ĩni. Wa athaka. Ti Na nĩ thaka. ũkĩũĩ family itũ. Athaka. Ih, ithe wa airĩtu Athaka. athaka rĩu igakuhĩio kerwo ithe wa athaka eh, ithe wa airĩ- airĩtu athaka rĩ eh, gĩkũyũ kiugaga ndarĩ Ndarĩ matũ matũ. kũu nĩ kuga atĩrĩ eh. ndathikagĩrĩria ũrĩa marerwo Aca, tondũ matigũtiga kwĩrwo aca, tondũ nĩ athaka rĩ eh, ona matwarane nake barabara rĩ Eh. nĩ akuona kinya mũirĩtu ũrirwo ritho eh, kana ahuhĩrwo tũmĩrũri eh, angĩtinda akĩrakara norage mũndũ eh, nĩguo. koguo mũthuri ataragwo akinyia mĩaka ta ĩyo tũrĩ nayo

Ũmwarĩrie arĩkie gĩthomo gĩake wega no ndũgakĩrakare mũno mũrũ wa iya. Noguo. Ndamĩa. Tondũ ithe wa thaka Ndarĩ matũ. Ndarĩ No- matũ. No ndũngĩkĩra ũkĩhiũkĩrwo ona ũkĩhana ũguo. eh, Rĩu rĩ, Eh. nĩ macemanie na kũu. Ĩĩ, Ĩĩ matigagĩtũkora matukũ ma thutha-inĩ. ĩĩ nĩguo No ithe wa thaka. ndarĩ matũ ithe wa thaka. ndarĩ matũ